Sibire syýahat atly eseriň üçünji bölümi. Şäheriň bir bölegi ýaly gämi Esen dagyň gerşine mündürip ir säherler syýahata ugrady. Edil sallançagyň üwrülmesi ýaly mylaýym yranýan gämi, töweregiň tämizligi, arçalaryň ýaşyl tolkuny Eseniň keýpini göterdi. Ol syrdam agaçlary nebsewür bakdy. Sebäbi obada jaý salynýanlar jaý basyrar ýaly, agaç tapman kösenýäkäler, bu taýda o agaçlar biminnetl ösüp ýatyr. Ol görenlerini obadaşlaryna hökman gürrüň berer. Üstesine bu gäminiň hyzmatyndanam Eseniň göwni hoş boldy. Günde üç wagtyna nahar berýärler-ow. Öýde görmedik hezzetimi görkezjekler-ow. Esen stola goýulýan iýmiti nebsewür iýdi. Hatda ajy gorçisany hem nana çalyp, gözüni-burnuny tutudyp ýaşardyp iýip-tüketdi. Eliniň, agzynyň ýagyny bolsa, Menýu ýazylan kagyz bilen süpürişdirýärdi. Nahar başynda oň garşysynda oturýan gaty ýognas zenan çişkin gabaklaryny zordan açyp, her sapar Eseni öwüp başlady. Hemem oňa mähirli garap doýup bilmedi. Malades malades, sen çyn erkek kişige ogşapsyn. Işdäň kesilmesin, erkek diýlen ýegenje bolar, iýmese erkek kişi iş bitirip bilmez ahy. Sen malades malades. Esen bu çalgyrt dilli aýal bilen bir stol başynda oturanyna begendi. Başga bir dil bilmez duşaýsa, baý kösenerdim-ä. Ýöne o zenanyň özüne bakyp köp ýylgyryşyna düşünip bilmedi. Onsoň Esenem oňa ýylgyryp bakdy. Şeýdip ertir günortan, agşam nahar başynda bir-birige ýylgyryp bakmak oýny başlady. Ýognas aýal barha mähremleşip, söz arasynda duýdurman Esenjan diýibem ýüzleniberdi. Eseniň bolsa şol durky. Asyl oň göwnüne başga zatlar gonanogam. Enan welin şeýle ýalynjaň ýylgyryp, gözleri bilen çepiksiz Eseni ýuwdaýjak bolýar. Üstesine-de bir gün günortan nahar iýip otyrkalar Esen atanlykda o zenanyň aýagyny basaýmazmy? Ana ýaňky şo bada öz razylygyny bildirýän hökmünde Eseniň aýagyny batly-batly basyp goýberdi-de, hakyrdap güldi. Sen ýagşy günä ekeniň. Esen şundan soň bir zatlar güman edip başlady. Pikirlendigiçe-de gorkusy artdy. Hasyr-husur naharyny iýip, turup gaçmakçy bolup ýerinden gozganany hem şoldy welin, semiz zenanam bile turdy. Esen jan, kaýutamyň gapysy açylan ýok. Ýür, şony körüp berewer. Esen ýok diýjekdi. Başga ýere gyssanýan diýjekdi. Gapy bejerer ýaly men ussa däl, başga ussa tap diýjekdi. Garaz, bir bahana tapyp zyp Berdini çaljakdy. Emma o zenany öýkeletse, bu giden mähelläň içinde Esene dilmaçlyk etjek ýokdy. Onsoň ýene lal ýaly bolup gezmeli boljagy ýadyna düşende, bialaç razy boldy. Semiz zenanyň öňüne düşüp, Gorka-gorka ýöräp kaýuta gaty tiz ýetdiler. Esen edil gapyň deňinde saklandy welin, semiz zenan bir eli bilen gapyny itip, beýleki eli bilenem Eseni südenekledip diýen ýaly özi bilen otaga saldy. Girişine gapyny şeýle bir tiz ýapdy-da, gapa ýaplanybrak durşuna gözlerini ýumup, Wah, Esen jan, diýip, agyr gerindi. Ýaka bagjygyny çözledi. Esen biçäre bolsa öz üstüne abanyp duran zenandan gowy basylyp, eli-aýagy titräp başlady. Bu darajyk otagdan nädip baş alyp çykjagyna akly ýetmedi. Az salymdanam zenan gözlerini açdy. Oň gözleri Eseni hasam eýmendirdi. Sen nimäge meni islemeýipsen?
Meň gelnim bar. Onda nimege menge kulüp bakdynyz. Bilmän gülüpdirin bagyşla. Onda nimege aýagymny basdyňyz. Bilmän basypdyryn. Ýok sen meni taşlaýypsan. Başga zenanlara köz tikesen. Ýok ýok meni çykarsana. Sen erkekmiň? Esen bu söze üns bermedde gapa tarap dyzap durşuna Ýok ýok meni goýbersene diýip ýalbardy. Ahyry ol zenany zordan bir ýana iteläp, gapydan zarp bilen çykyp gaçdy. Eý, Hudaý, bir beladan sypdym-ow! Ýöne öňi-soňy gözlerinden gorky gitmedi. Her demde, her salymda semiz zenan yzarlap geläýjek ýaly, kuwwatly gollary bilen Eseniň ýeňsesinden tutup, öz kaýutasyna südürledip dykaýjak ýaly boldy durdy. Onsoň Eseniň bütinleý keýpi gaçdy. Bu taý gury ýer ýalam däl, gämiden gaçyp gitjek gümanyň ýok. Her ädimde, her öwrümde bir-birege sataşyp durmaly. Iň beteri-de Esen o zenan bilen günde üç wagtyna bir saçagyň başynda oturyp nahar iýmeli. Häk, öz-ä, o ýene Eseni gilisine salaýmasa? Esen indi näderkä? Wah, belanyň köri Güljahanna-la Şo gyssamasa, şo igenmese, Esen ömür öýden çykjakmy? Dynç başyny bu belalara sataşdyrdy-da, Öýüňde otur-da Hudaýy diý-de. Wah, indi etjegini bilýär-ä. Şu sapar bir sag-aman öýüne barsyn wakaly, onsoň gaýdyp ony öýünden çykarybilýän tapylaýarmyka? Güljahan-a däl, şondan on esse beterräk aždarha bolsa-da, Esen gaýdyp öýünden çykmaz. Hawa, diri-hä çykmaz. Maslygyn bolsun ätseler şeýtsinler. Esen ynha şeýle karara geldi. Karar karar welin, öýe ýetýänçä iş bady. Has çatak ýerem o zenandan gaçsa, Esene kim dilmaçlyk eder? Hanha Krasnoýarskide eger şol oglan bolmadyk bolsa, Eseni kim bilsin, haýsy gözanoga dykardylar? Hawa, ýagdaý öwerlik-ä däl. Esen öň bir ýoly eşek söwdasynda-da şeýle çykgynsyz ýagdaýda galypdy. Günleň birinde Güljahan gozakly motosikl ýa maşyn diýip ters dawa tutmakda kolhoz işine gatnar ýaly daýaw eşek satyn al diýip tabşyrdy. Eline-de iki ýüz manat tutdurdy. Onsoň Esen heniz zat alyp zat satmansoň bazara ýaýdana-ýaýdana gitdi. Ynha güwwülläp duran mähelle. Esen eşek bazarynyň derwezesinden giren ýerinde bir eşegiň töweregine eýerelişip duranlary gördi-de, şo ýere bardy. Bir kişi eşek eýesiniň goluna goluny şaplady urdy. Ýüz segsen manat berjek, nädýä? Ýok, ýok, iki ýüzi bolmasa eşegiň ýüpündenem tutdurjak däl. Bahasy ýetdi-ho, ber ho indi şuny. Ertirki sowdany sypdyrma, ahmyr edersiň. Meň eşegim ýaly eşek şu bazarda-ha ýokdur. Muň horraklygyna bakmaň, gaty sagdyn eşeg-ä. Bökjekläp durşuny görmeýäňmi? Munuň diňe ady eşek, özi at ýalydyr. Onsoň neneň arzan bereýin. Esen, eger iki ýüz manada şeýle eşek berilýän bolsa, mende-de iki ýüz bar, diýip oýlandy-da, Mundan aňry gidesim gelmedi. Ol bahasyny berip, eşege münende mähetdel eşek dabyrdap gitdi. Esen ýelejiräp barşyna öz söwdasyndan göwni gitdi. Ýigrimi manadyň gürrüňini edip, Muň ýaly eşege üç ýüz berseňem azdyr. Güljahanam begene ýedir-dä. Eşegi dikgirdedip öýe gelende Esen Güljahana bilesi geliji bakdy. Begenermikä, gaharlanarmyka diýip, jany çykara geldi. Ahyry Güljahan. Hüh, bolaýypdyr.
Diýdi welin, Eseniň demi dürseläýdi. Söwdadan göwni bitipmi nämemi, ol ses-üýnsüz çaý demläp, törde arkaýynrak oturan Eseniň öňüne süýşürdi. Şkafdaky baňkalary şakyrdadyp, arasyndan bally baňkany tapyp, saçakda goýdy. Eseniň baldan datman, diňe çaý içip oturyşyny görende, edil myhmana aýdýan ýaly mylaýym owazly seslendi. Esenmuhammet, Ballanam iýsene. Näme, işdäň ýok-la? Ol şeýle diýdi welin, Esen muňa monça boldy. Ol ejesi öleni bäri haçan beýle söz eşidipdir? Onsoň Esen iräp, elejräp oturyberdi. Güljahanam bir käse çaý guýnup, Esene ýakyn oturdy. Daýaw eşek ekeni, işe horlanman gidip gelerin, işden gaýtyşyn ot ýükläp gaýdaryn. Birnemejik ot ýygnap bilsek, güýzde mal arzanlanda bir sygyr edinmesek bolmaz, gapymyz körüň külbesi ýaly çaňap ýatsa il näme diýer? Bu döwürde malyň bolmasa malça mertebäň ýok. Senem eliň degşi bilen Kerpiçguýda sygyr küme sal. Wah, jaý örüp bilemok-da. Derrew bilemok diýip başlaýaň-da, erkek bolarsyň-da jaý örüp bilmezmiň? Ikisinem örersiň. Küme bolmasa, sygyr almaz diýýänsiň weli, gözüňe basyp alaryn, baý alaryn-a! Esen howatyrly dymdy. Güljahanyň gury ýandak ýaly ýanyp-tutaşyp gidibererinden heder etdi. Her näme bolsa-da, Güljahan köşeştde öýüň ownuk işine güýmenip uzak oturdy. Esenem gyssanman çaý içdi. Oturan ýerinde kämahal irkilip gitdi. Ahyrda arkan gaýşyp, tisginip oýandy. Hälem muny Güljahan görmedi. Güljahanyň ýek-ýigreneni oturşyna irkilýändir. Muny Esen ýagşy bilýärdi. Irkilen gezeklerinde aýdylan az-mz sözlerem ýatdan çykarmandy. Ýöne näme, uky bir namart zat-da. Esen ýerinden turdy. Guljahan, eşege ot-suw bereýinmi? Gelen badyňa özüm otam berdim, suwam berdim. Ýöne içirgisine, gaňňasyna seredişdir. Öýlän işe münüp gitjek. Esen tamdan çykyşyny eşege bakdy welin, tas arkany serpilip gaýdypdy. Şagga gara der basyp, göz ümezläp durşuna, ilki bilen kellesine uran pikir Guljahan derimi saman nykar diýen gorky boldy. Bazardan gaýdanda gaty dik gije gelen eşek çalam-çaş bolup ýatyrdy. Süňksüz ýaly her aýagy bir ýerde, gulagy topur içinde, gözleri zordan açylýardy. Janawara näme bolaýdyka, be, munyň-a ýagdaýy gowy däl-ow, birden öläýse näderkäm? Illeň gapysynda näçe eşek daňylgydyr welin, kesel aýlanyp-öwrülip ýeten iki ýüz manat berip alan eşegini tapaýmaly bolarmy? Hanha aljak bolsa iki eşekli, atly, düýeli köşekli kişilerem-ä gyt däl. Alsyn şolaňkyny. Birini alany bilen garyp düşjek gümany ýok. Iki ýüz manady toplajak bolup Guljahan ikisi näçe garzyndylar. Illeň bolsa müňläp-müňläp puly bar. Özge bolmasa Hommat magazynçynyň üstünden insin. Eşegi bolmasa sygry bar, agyl doly goýny bar, alsyn şony. Päheý, bu dünýäniň adalatsyzlygyny! Atylan daş ilki bilen esene degmelimidi? Oň öňki azaram bir är egnine ýeterlik dälmi näme? Guljahanyň göwnüne ýarap bilse, esene başga näme gerek? Ynha, häzir eşek öläýse, Guljahan gaharyna Eseni öldüräýmezmi? Eşegiň weli şol çala jan ýatyşy. Başyna gonan siňekleri-de kowmaga ýaranok. Esen heniz özüni dürsemänkä, Guljahan allajy ýaly bolup daşary çykdy. Guljahany gören Esen öz göwresi bilen eşegiň bolup ýatyşyny gözlejek boldy. Olam şeýle bir göz-görtele boldy welin, Guljahan bir bolgusyzlygyň barlygyny şobada duýdy. Hany, çekil beýläk! Hyý!
Şeýle diýip, Güljahan gönügeldi-de, içini çekip, eşegiň bykynyna depdi. Eşek bir gozganan ýaly etdi-de, ýatyberdi. Hudaýym hernä senem ýer ýuwsyn, alan eşegiňem ýer çeksin! Waý, iki ýüz manadam kül boldy-eý! Esen bir zat diýip, özüni aklajak boldy welin, Güljahan. Ýok bol, gözüme görünme! Diýip, jabjyndy.
Özi bolsa eşegiň gulagyndan çekip gördi. Guýrugyndan çekip gördi, bolmady. Onsoň beýle ýanyna näderini bilmän sömelip duran Esenä zäherini pürküp ugrady. Sen bir bagtygara bolmasaň, alan malyňy görüp almazmyň? Erniň sallap duransoň, it allanan ýaly allanda ýör. Heý, symmaty guramyş! Bar indi, eşegiňi nirä dyksaň dykda, iki ýüz mannymyny tap. Şo puly tapmasaň, şu öýden diri gyryp çykaryn öýtmegin. Ýoldan geçip barýan birki sany adam eşegiň ýatyşyny görüp-de, Muny Ýazgeldi gaňňaça aýdaýyň, ugruny tapar diýip geçip gitdiler. Esen Ýazgeldi gaňňaçyny gaty tiz tapyp getirdi. Gaňňaçy eşegi görenden şeýle diýdi, Hä, allap satypdyrlar-ow, Bu eşek neşä öwrendikli bolan eşekdä. Tirýek tapybilseň-ä gowusy, bolmasa-da, epdekden bäş-on paçka kellagyry dermany tapsaň, eşegiň dikeler. Guljahan muny diňläp durubilmedi. Hyý, tirýek beribem eşek saklap bormy? Indiki bazara çenli saklamasaňyz bolmaz. Bazar güni dermanlaryň keýpini kökredip satarsyňyz-da. Eger satybilmerin öýtseňiz, maňa muzduny berseňiz özüm sataryn. Muzdy näçe? Diýdiler-ä ýigrimi bäşe berýä. Onsoňam eşegi gaty gymmada alypsyňyz. Iki ýüze sataryn-a diýip bilmen. Wah, pulumyz harama çykjak-da. Şeýle diýip, Güljahan Esene şeýle bir hyýrsyz garady welin, Esen şobada aşak bakaýdy. Güljahan her näçe kelle döwse-de, eşegi zyýana galyp sataýmakdan başga çykalga tapmady. Onsoň dermanhana baryny syryp, ep-esli derman topladylar. Ýazgeldi gaňňyçynyň öwredişi ýaly, dermanlary kem-kemden berip başladylar. Eşek dermanyň ysy-ny alandan böküp durdy. Göni dermana topuldy. Şol arada ol tas Eseniň dermanyna elini çeýnäpdi. Hälem Esen dermany taňňyra atyp ýetişäýdi. Eşek dermany gütür-gütür çeýnäp, barha güýje giriberdi. Asyl ol hälki serlip ýatan çalajan eşege çalym etmese nädersiň? Az salymdan silkinjiräp, otam iýiberdi, suwam içiberdi. Şeýde-şeýde başa melamat bolan eşegi tä bazar gününe çenli sakladylar. Tä bazar gününe çenli Güljahanyň igene-igene, zeýrene-zeýrene Eseniň süňňüni saraltdy. Iki sözüniň birinde Seň eşek alyşyň ýaly diýip, halys peteň bizar etdi. Esen gulagyna keçe dykyp gezäýmese bolmady. Edil şo günlerem Esene bir dert sataşdy. Bu derdi ol köp wagtlap duýman gezdi. Eger Esen öz derdini özi bilmese, Güljahan-a Eseniň derdini hijem duýmajakdy. O derdiň üsti tötänden açylaýdy. Güljahan Eseliň ýuwulmaly jalbarlaryny bir gujak edip daşary çykaranda, o jalbarlaryň köpüsiniň çep but çetiniň ýa ýyrtykdygyny, ýa süzülendigini görüp geň galdy. Bu meýdranmyşyň çep budunda çüý kakyldymyka? Jalbar baryn deşim-deşim edipdir. Indi ertir bazar diýlen gije Eseniň ukusy tutman, gözüni jaýyň depesine dikip ýatdy. Soň dikelip oturdy. Muny duýan Güljahan. Gorsanyp geçmiş, ýat gömülle! Diýip haýkyrdy.
Ukym tutanok. Wah, bagrym bar, ýakmasana! Uzyn güni ýatyp geçireňsoň, onsoň uky tutarmy? Ýok, Güljahan. Men bir zat aýdaýyn welin, şu sapar bolýa diýäý. Ýassana ýer çekmiş. Neme, bi eşegi satmasak nädýä? Başga birini allanymyzdan. Neme, barjak maňa çaşdyryp ýörmüň? Men gije ýatman işläp iki ýüz gazanaýyn. Ýöne allap satmasak ýagşy. Gapyl, lal bolup ýat. Menem başga zadyň gürrüňini edýändir öýtdüm-ä. Ertir daň bilen Ýazgeldi gaňňaçy gelip, eşege derman maryny iýdirip, bazara alyp gitdi. Esenem işine gitdi. Ýöne uzynly gün keýpsiz gezdi. Ýene-de şol öňküler ýaly gamlandy. Öýlenenine müň ýola ahmyr çekdi. Şol öňki erkin günleriň geçip gidenine arman etdi. Gulagyna ejesiniň owazy eşidilip gidýär. Esenmuhammet jan, tur-aý oglum. Han ogul, tur, men işe gidip barýan. Şa käsäni gaýmakdan püre-pürläpjik goýandyr. Turdyň iýip-içgin, oglum.
Demirgazygyň sowuklaş tomsunyň howasy syýahatçylaryň gyzyp duran ýürejiklerine täsir edibilmeýäne çenli. Her duralgada, her portda gämi togtaýa weli, Halaýyk bar aly şowhuny turzup kenara dökülýär. Her kim bir tüýsli geýnen. Olaryň içinde juda naşyja, çeýe bedenini güjeňleýän ýaly, ýarym ýalaňaç gelinlerem bar. Keseden bakana edil sygan ordasy ýaly görünýär. Syýahatçylar kenarda garaşyp duran peşeneli awtoullara münüp, nirädir bir ýana howlugýarlar. Diňe öz kaýutasynyň penjiresinden bu ahwalatlary perişan synlap, ähli zatdan mahrum oturan Efendä rahatlyk ýok. Ol ynha, ýatýaňyja hem şol semiz zenanyň syýahatçylaryň arasyndan mese-mälim saýlanyp, ýekegapan ýaly düňderilip baryşyny öz gözleri bilen gördi ahyry. O zenan gämi bilen kenar aralygynda goýlan paýapyla münende dagy, Paýapyl görgüli ýaý berip, bili suwa digeňkirläp-digeňkirläp gitdi. Elhapus, äpet jandar-ow! Oň aly-höwli meň başymdan inişini görsene! Esen bu günler gaty horlandy. Onuň öňem burun meselesi gutarnykly çözülensoň, häzir dagy boýnundan ýokarda diňe burun-göz eglýärdi. Eger şu gidişine gitse Eseniň näçe gün çydap biljegi belli däldi. Ýöne bir gün öýlän ol hemişekisi ýaly naharhana il dagansoň assyrynja baryp, çala-mula garbanyp gaýdyp kaýutanyň içinden gulplap otyrka, daşardan semiz zenanyň Esen! diýen sesi eşidildi. Eseniň demi tutuldy. Eý, Hudaý jan, özüň gaýtaryberi!

Eserin ses-üýnüni çykarmady. Şonda Düzena oň kaýutadalygyny anyk bildi-de, sagbollaşyp gitdi. Be, bu heleýiň çynymyka? Esen iňkise gidip otyrdy. Özüne gaýtarylyp berlen erkinlikden birbada peýdalanyp bilmedi-de, agşam naharyny hem iýlden soň baryp gaýtdy. Koridordan, goňşy kaýutalardan gämi üçeginden çogup gelýän dürli dildäki aýdym-sazlaryň owazy-da, Göçgünli tanslaň güpürdisi-de Esene hiç bir täsir edibilmedi. Diňe şol zenanyň. Bagyşlaýsyňyz, Esen, tekizip öte keçipmen. Diýen sözleri ony gaflatdan oýary ugrady. Iki günden ol eýýäm şol semiz zenan bilen bir stol başynda oturyp nahar iýip bildi. Ol oturgyçda oturşyna keltejik aýaklaryny gaty yza epip otyrdy. Bilmezlikde birden aýagyny basaýma göreýin. Öňem bar bela aýak basmakdan başlandy. Ýüzüni aşak salyp zenana bakmajak bolup synanyşýar. Şol bir wagtda-da ol zenanyň ahwalyny duýasy gelýär. O zenan rahat bolsa, şol bolany. Esen göz gyýtagyny aýlap goýberdi welin, dogrudanam, rahat. Şonda-da är gorkan ýerinden diýleni. Esenden çekinjeňlik, suslyk, ýene-de haýsydyr bir melamata garaşmak indi aýrylyp gidibermedi. Eseniň bagtyna zenanam oňa hiç zat diýmän otyrdy. Diňe gitjek bolanda. Esen kimge näme diýmeli bolsa aýdawar, özüm orsça aýtyp beremen, hoşmy? Diýdi-de, göwnübir sözledi. Esen özüniň erkanadygyna kem-kem ynanyp başlady. Nahara wagtynda gel ugrady. Öňler sowan, ýüzüniň ýagy kesmeklän çorba iýip, agzy tagam tapmadyk, üstesine-de bu günlerde ejer astynda horlunan Esene gyzgynja naharlar lezzet baryn berdi. Baý idä. Soňundanam edähedine görä, menýuly kagyza elini süpürip turdy gitdi. Dünýä düzelýä-le. Ýöne öňi-soňy özüniň syýahata gaýdany üçin Eseniň ahmyry kemelmeýärdi. Hemem ýene näçe günden öýüne dolanyp barjagyny barmak basyp sanaýardy. Bir gün goňşy kaýutada bir gyz doglan gününi bellemekçi bolup, beýlekiler bilen bir hatarda Eseni hem çagyrdy. Ol gitmejek bolsa-da oglanlar zorlap alyp gitdiler. Egrilişip oturyşlaryna, saçagyň bezelişine haýran galyp bakdylar. Agyz suwur düşüp garbanmaga başladylar. Esen nämeden başlajagyny bilmän birbada ýaýdanyp oturyp-da, ähli adamyň eliniň ortadaky kiçijik tarelkadaky ýaldyrawuk gara dänejikleri uzaýşyny görensoň, ulam uly çemçesi bilen ep-esli işwili aldy-da, şo durşuna iýdi. Birbada sähel ajymtygrak bolsa-da, soňra ýakymly tagamy jana ýaraberdi. Esen hiç kime bakman, ýene bir çemçäni tümmekläbräk aldy weli, tarelkada oňly zat galmady. Muňa töwerekdäkileriň gözleri tegelendi. Geleni bäri bir söz aýtman, gülmän, gaharlanman oturan Eseniň birden beýle hereket etmesine gaty geň galdylar. Birki sany ýigit çydap oturyp bilmän pyňkyryşdylar. Doglan gününi belleýän gyz yşbili azyrganyp, Ählimize ýetäýedir-dä diýip hällenmän dileg edip oturyşyna, bu ahwaly gördi-de zordan aglaman saklandy. Ol bakasy gelmese-de, göz gyýtagy bilen ýesene bakyp goýberdi weli, oň ýüzünden hiç hili müýn utanç duýup bilmedi. Bä!
Beýle gözçykgynçlyga jem arkaýyn oturyp boljak eken-ow. Esen bolsa dünýäden bihabar, ýene ojuk-bujuk zatlardan agzyny atyşdyryp-da, garnyny ýagşyp oturdy. Onsoň bu köpçülikde onuň içi gysyp başlady. Gowusy kaýuta gidip ýeke özi obasyny, ogluny, traktoryny ýatlap oturanyny kem görmedi. Onsoň ol o-myn etdi-de, emaý bilen turup, Sag boluň diýip, çykyp gaýtdy. Gelýärkä kellesine gelen zat şo çemçeläp iýen ýalrowuk gara dänejikleriniň adyny bilmeli, hemem indiki düşlän ýerinde şony magazyndan alyp iýmeli diýen pikir boldy. Birhilije, bir ýeňsi tagamlyja zat eken-aý. Ýöne gämi iki günläp hiç ýerde togtamasa nädersiň? Şol jüýrlenip, towlanyp, bulanyp akýan Ýeniseý derýasy hemem aňyrsy-bärsi görünmeýän, adam aýagy sekmedik tokaýlar, başga yls-jyns hatda guşlaram göze ilenok. Beýle-de tokaý bolar eken-ow. Obada bolsa bir agaç tapjak bolsaň janyň çykýar. Tapaňsoňam atamyň bahasyny bermeli. Esende ullakan ýük maşyn bolan bolsady, ol men diýen agaçlardan saýlap-seçip, maşynyny mas ýükläp, obasyna alyp giderdi. Elton soň özüne gerek agajy alyp galyp, galanyny hem işdeş oglanlara satardy. Ýok, gymmat däl, gaýta spekulýantlaň nyrhyndan ep-esli arzan satardy. Han-ha garry traktorçy bar. Jaýyny basyrybilmän, gyşda kerpijini ýagyş-gar eredip taşlady. Artynja agajy ozaly bilen garla hüdürläp, Al garly, dostlugyň hatyrasyna saňa arzan agaç bereýin, alla jaýyň batyr. Wah, gül ýaly boljakly arman Esende ýük maşyn ýok-da. Esen uzak Sibrden ýük maşynly agaç äkitmegiň arzuwyny çekýärkä, gämidäkileň ählisi Eseniň işbüli çemçeläp işini bir-birege gürrüň berip gülüşýärdiler. Käbir ýeňlekler bolsa Eseni görende pyňkyryşyp geçip gidýärdiler. Esen özi hakda bir hyşy-wyşy gürrüň edilýänini sähel güman etdi. Ýöne anyk näme hakdalygyny aňşyryp bilmedi. Üçünji gün gämi bir duralgada togtanda, şol öňki semiz zenanyň ýanyna bardy. Hawa, özem gorkusyz-ürküsiz bardy. Sebäbi soňky günler zenanyň özüni alyp barşy muňa iterýärdi. Daýza, şu şäherde neme satylanokmyka? Neme-dä, adyny bilemok bol iýilýän zat öz-ä. Ýyldyr dowuk, gara däne. Agzyňa atýaň ol iräp gidýä. Bilmedim nämäň dänesidir. Zenan Eseniň iş bilýenini eşiden bolmaly. Gülüberdi. Hä, agzyň lezzet tapaýdymy? Ýok-la, a indi magazinda bar bolsa alyp göräýjekdim. O-o, ol iş bil diýgenlerdir, magazin tapmarsyn. Ongik ketde-ketde boşluklar iýip biledi. Bizge ýetmez ol. Ýetgende puluňda ýetmez, kilosy elli tingedenmiş. Dadyp körgenimde ýok. Dadyba gördüm-de, iki çemçe jygyp gördüm. Semiz zenan Eseniň äwmezligine ýylgyryp, işbili mesgeli çöregi sähelçe çalyp iýmelidigini, şol oturylyşda Eseniň ähli adamyň diline düşenini gyssanman gürrüň berdi. Ana Esen şondan soň öz eden işine akyl ýetirip, müýnürgäp utanyp başlady. Gelen-geçeniň oňa bir geňsi bakyşyna, käbiriniň pyňkyryp geçişine şondan soň düşünip başlady. Ol indi doglan gününi bellän gyza görünmekden çekindi. Ýöne yşgynyň hil kilosynyň elli manatdygyna ynanyp bilmedi. Heý, beýle-de bir zat bolarmy? Mysal üçin, ol gymmat şokolad gördi, kilo sekiz manatdan ekeni. Gymmat kolbasa gördi, kilosy on bir manatdan. Emma iýilýän harydyň nyrhynyň elli manada ýetenine akyl ýetirip bilmedi. arzandyr. Şokoladdan gymmat däldir-le. Onsoň magazynma-magazyn söküp, baran ýerinden işgil sorap başlady. Ahyry bir magazynda barlygyny bildi. Bankasy otuz sekiz köpükden. Esen tanyş-bilşiň ýok ýerinde orsça sözlän boldy. Dwa benki ikraber, kagyzy dolanyp berlen iki banka işbil üçin bary-ýogy ýetmiş alty köpük töläp, Esen şondan Gönge-Ämä tarap eňip gaýtdy. Oň niýeti häzir gelşi iki bankanam şo gyza berip dynmakçydy. Kim aýdýamyş işbil gyt diýip, kim aýtsa ýalan aýdýa. Kilesi elliden diýibem mallaýan ekenler. Bankasy bilen otuz sekiz köpük. Esen gelşine şo gyzyň kaýutasyny kakdy. Gapy açyldy. Dört gyz Esene aňk-taňk bolup bakdy. Gyzlaň biri. Wera, bu ýigit ikra iýesi gelip gidendir, ikra ýok diýäý. Diýdi.
Onýança Esen ikra sözüni eşitdi-de. Hawa hawa men size ikra getirdim. Sibirde hemme zat bol gaty arzanja, diýdi-de, elindäkini Wera uzatdy. Al al, ak ýüregim bilen berýän. Wera o zady çekinjeňlik bilen aldy-da, stolda goýdy welin, başga bir gyz şo bada kagyz dolagy aýyrdy. Badamjan ikrasy? Waý, bagty gara! Neneň muny utanman getirdikä? Wera elini ýüzüne tutdy-da, bir oturgyja çöküp sessiz aglap başlady. Ýaňky ekabir gyz bolsa. Beýle ekran eltdi, sygryňa ber! Diýip, baňkalyň birini gaharly garbaballady, Esene tarap edil atyp saljak ýaly etdi welin, Esen gorkusyna bada-bat kaýutadan çykyp gitdi. Bä, bi aýal diýlen jandaryň diline düşer ýaly däl-ow, bular şemal ýaly üýtgäp duran zat öýdýän. Esen gynansa-da, begense-de, gününiň şol bir geçip durşy özem parhsyz geçýär. Esen Güljahanyň sargan zatlarynyň köpüsini alanok. Eger şeýle uzak ýola gezelenje gaýtabam iki barmagyny burnuna sokup baraýsa, Güljahan ony it çeýnän ýaly çeýnemezmi? Onsoňam şunça uzak ýola çykaran harajadyny kim ödär? Güljahan. Üýtgeşik zat getir, iki bahasyna satyp, ýol kireýiň öwezini alaly. Diýýär. Her duralgada iller üýşüp-üýşüp muzeýlere, sergilere, dürli ýadygärliklere tomaşa etmäge gitseler, Eseniň gözleri magazyn boldy. Her baran ýerinden Güljahanyň sargan zatlaryny gözledi. Oňly zat tapman aljyrady. Esen bu syýahatyň marşrutynda entek uly-uly şäherleriň barlygyndan, öňde has üýtgeşik başdan geçirmeleriň garaşýanlygyndan habarsyzdy. Ol görgüniň ulusyny gördüm hasap edýärdi. Şoňa görä-de bar görgi yzda galandyr öýdýärdi. Ol aýdylýan ak aýylaram görünmän geçdi. Ululy buzlaram görnenok. Bary ýalan ekeni. Esen Krasnoýarskiden ugramyzynyň öň ýany aýlara bererin diýen niýet bilen alan bir kilogram şokoladyny ýada saldy.
Aýaberemden özüm iýeýin-de, alnyşy ýaly goşlaryň arasyna dykylyp goýlan şokoladlar kajutanyň gyzgynyna irä bakyp pylçaşyp galypdyr. Esen şokoladlar edil mesgi iýen ýalydy. Indi Esen aýdanam bizar, buzlardanam. Oň hiç zat göresi gelenok, hiç zat bilen hoşy ýok. Bir arzuwy, çaltrak öýüne barmak. Gezenler gezewersin. Ir bilen traktoryny tarladyp meýdana gidip, gün batansoňam dolanyp geleni dünýä malyna degýär ahyry. Obadaşlar her näme diýselerem, her neneň lakam goýsalaram, gyzda-gyzda gelende Eseni gowy görýärler ahyry. Hanha öýlenibilmän ýörkä Eseni öýlendireniş oba dälmi? Alagady täze traktor bilen şu oba dälmi? Ählisi tanyş, ählisi garyndaş. Eseni kolhoz başlygy-da, baş inžener-de, brigadirem edil öz inisi ýaly görýärler ahyry. Ähli baýragy Esene çilýärler. Onsoň bu ýagşylygy bilmese, bütin il geňlär, hezzet ýaraşmaz adam eken diýerler. Gämi indi seýrek durýar. Suw guýysyny iki ýaryp, öňe baka şol süsňäp gidip barşy. Derýa hanasy giňeldi gitdi. Uzak kenarlarda yns-çyns görünmedi. Derýada akdyrylanda topardan galyp, kenarda ýarym göwresi çüýräp, ýarym göwresi suwda çüýräp, ahmyrly görlüşip ýatan agaçlar göze ilýärdi. Öňler duşýan bäş-alty öýli awçy obasam ýat boldy. Diňe tokaý. Şahalary-pürleri bir-birege çolaşyp-çaşyp, başyny gaty dik tutuşyp oturan agaçly tokaýlar. Bu agaçlar bir-birege şeýle hemdem, bir-birekden hatyrjem görünýärdiler welin, bir agajy ýyksaň, ähli agaç üstüňe ýykylaýjak ýaly görünýärdi. Ol agaçlar gazaply sybr ýelleri desseňje ösdürýärdi. Özgelerden saýlanyp öseniň başyny kesip goýberýärdi. Ösüşde öz deňinden yza galanlary bolsa tokaý kanuny esasynda iglediberlirýärdi. Bijele gaýdaryň düzgünli şeýle. Gämi demirgazygy ötdigiçe howanyň gyýgy ajaýanyny Esen öz teninde duýdy. Asmandaky ak bulutlaryň reňki kem-kem garalyp ugrady. Ol kenara gamgyn bakyp durşuna, agaçlaryň düýbünde akjaryp görünýän zatlary gördi. Ilkibada nämeligini bilmese-de, gitdigiçe has köpelensoň ak garyň galyndysydygyny bildi. Tüýs gyş mekanyna gelende Esen gümansyz göz ýetirdi. Kenar diýseň hol allagurrady salgym ýaly görünýä. Ondan-mundan akyp barýan buz bölekleri gara bulutlaryň arasyndan kämahal-kämahal jyýklaýan gün şöhlesine ýyldyrdap-ýyldyrdap gidýä. Içinden zowwam geçýän sowuk şemal boýnuny iki çigniniň arasyna gizlän Esene geçen gyşda bolan bir wakany ýatlatdy. Eseniň Garly diýen işdeşi sürçekli günleň birinde tekerli traktoryny derýa köprüsiniň üstünden sürüp barýarka, taýyp derýa eňterilip gidäýipdir. Özi diri galan bolsa-da traktoryň suw düýbünde galmasyna Esen gaty gynandy. Garly gowy oglan. Özem Eseni gowy görýär. Şu traktory Esen çykaraýsa näder? Hem Garla ýagşylyk etdigi bolar, hemem ile aňk eder. Şondan soň-a Esen plan pismidan diýip, Bolgusyz gep tapmasalar gerek. Uzynly gün oň küýi pikiri derýa düýbünde ýatan traktordan daşlaşmady. Sebäbi Garly bilen näçe ýyllar bäri işleşip gelýä ahyry. Garly-da Esenburun diýýä welin, diýse-de kiçi dilden Bärde diýýä. Ynha, traktory agaç süýrän ýaly süýräp çykaraňsoň-a, burun diýäýmez. Şol gün esen gün batyberende, traktoryny tarladyp işden gaýtdy-da, Garlynyň traktory taýan köpriniň ýanynda keseldip goýdy. Eseniň bir hyýala münenini Myratgel diýen bir traktorçy görüp, ony göz astyna alyp gaýdyberdi. Emma Esen mundan habarsyzdy. Ol öýüne pyýadalap gelip, gizläp goýan bir çüýşe aragyny galyň paltosynyň goltuk jübüsine atyp çykanda, Güljahanam eli süýt bedrelik kümeden çykdy welin, Eseniň ýüz reňki üýtgäp gitdi. Aý-uw, nirä ugradyň? Bu sowukda öýkeniň doňdurjakmy? Häzir geljek. Eseniň ýöreýşi öňkülere meňzemedi. Özüne çaksyz möhüm iş ynanylan ýaly, onam diňe özi bitirip biljek ýaly duýgy kalybyna gaplanansoň, özüne göwni ýetip giň-giň ädimläp gitdi. Aýalym yzymdan garap galdy. Belki ahyrky gezek garaýandyr, görmeli-dä, meniňem-ä çynymdyr. Esen suwdaky traktoryň nirde ýatanyn anyklady. Derrew eşiklerini çykaryp, trosuň bir ujuny aldy-da, derýa girip gitdi. Gyş suwy etiňi kesip, ganyňy doňduryp, damarlaryňy ýygryp-düýrüp barýar. Esen derýanyň ortasyna baranda çümdi-de, az salymdan galkyp, akymyň garşysyna birküç gulaç ýüzdi. Demini dürsäp, ýene çümdi. Bu gezek uzak eglenip birden hopugyp çykdy. Suw kesip daglap demini tutup barýady. Esen şonda-da ýene bir ýola çümüp çykdy. Suwdan çykyşyny ylgap, arakly çüýşäň agzyndan gulkulladyp içdi. Hasyr-husur geýnip traktoryň ýel kabinasyna sümüldi. Traktor ejerli ses çykara-çykara, tüssesini garaldyp ahyr derýa düýbüne ýatan traktory süýräp çykardy. Esen şobada trosy çözdi-de, Ýaňadan traktoryna münüp keýpi hon sürüp gaýtdy. Ol dişlerini şakyrdadyp janyny alyp barýan sowuga çydaman, her küçüýşäniň düýbünde galan aragam ýolda içdi. Endamyna ýyly ýaýrady. Keýpi kök boldy. Başy dumanlady. Häzir öýe baryp Güljahana näme diýjegini oýlandy. Elbetde barşyna ozaly bilen Güljahany gujagyna gysar. Ogly ýatmadyk bolsa goltugynda göterip asmana bökdüler. Onuň ogly ýaly ogul-bijelegaýlary-da ýokdur. Edil bezirgeniň bar-da. Özem şeýle bir kakasyna meňzeş welin, üstesine-de ejesine garanda kakasyna has dost. Ýöne kaka diýip ýykylyp ýatyr-da. Arman ogly şu mahal kiçiräk. Bolmasa dagy Esen ony traktoryna mündürip, uzak meýdanyna aýlajakla. Ogly welin tüýs ogul-la. Edil bezirgeniň bar-da. Esen öýe bararda, Güljahan, Biz-ä iş bitirip gelendiris, diýer. Tas suw astynda demirlere çolaşyp galypdym. Bir ölümden sypyp geldim, diýer. Güljahan näme bolanyny sorar. Esen jikme-jik aýdyp berer. Güljahan ynanmaz. Emma ertir il bilen Esen Güljahana şo derýadan çykaran traktoryny görkezer welin, şondan soň-a ynanar-da. Başlyga, Garly dostuna şu gün buşlasamyka? Ikisem begener. Başlyk begenjine ýaglyja goýun baýrak beräýmegem ahmaldyr. Iň gowusy ertir garaja il üýşen wagty aýdar. Goý ähli adam eşidip aňk bolsun. Göwni ýetmän ýörenler Eseliň nähili iş bitiribilişini gözi bilen görsünler. Kim özür erkek saýýan bolsa, şeýle aýazda derýa girip traktora tros daňyp çyksyn-da! ýekejesem edibilmez. Men we dedesini ýandyrdym. Esen uly ýolda traktoryny iki ýana çaýkap öýe gelende zordan düşdi. Aranjyrap, bazzyklap öýe girende, ony gören Güljahanyň gahary şo bada depesine urdy. Esen gelşine gujak açyp topuldy welin, aragyň ajy ysy Güljahanyň ýüzüne urdy. Ýite gör-eý, ýaşy kesilen, doňuz ýaly porsyň başyny ýewersin! Hany, öýden gümüň çek! Güljahan, men traktor çykardym. Hernä traktoryň aşagyna gaçyp ölseň-de, ýok bol. Nirde çen bolsaň, şo ýerde ýatyber. Öýde ýataryn diýib-ä gümanam etme. Toba-toba! Beýle bozguklygy ýokdy-la. Öýlenende içmese, ogly bolanda içmese, indi haýsy eşekden nusgal biçýäkä? Neme, bagyşla. Traktory derýadan çykardym-da. Be-eý, hakyt pyýan bolup derýa gaçdym diýsene. Duruber bakaly, ertire bir çyk. Arak içjek bolsaňmy, Şu öýde ýa men ýaşan, ýa-da sen galarsyň. Bellisini ederin-ä. Näme, men peýan däl-how? Çyk, çyk!
Şeýle diýip, Güljahan Eseni ýyl otagdan idirdedip çykaryp, içinde aýaz tans edýän peçsiz jaýa dykyp, daşyndan gulplap goýdy. Esen köne guşul ýorgany tapyp üstüne çekensoňam, Güljahanyň gargyşly hüňürdisi geldi durdy. Daňdanlar suwuk ýygryp, dyzy eňegine degende Esen oýandy. Men näme üçin sowuk jaýda ýatdymkam? diýip, gözlerini elek-çelek edip ýerinden turdy. Ennam jany saýgalanan ýaly agyrýar. Agyrydan ýaňa başy çatlaýar. Ol ahyry öten agşamky wakalar dumanyny ýatlap başlady. Bo-ho, bu gün irden başlyga buşlamalylaryn. Başlyk bir goýunjyk beräý eder-dä. Goýun süýräp gelsem Güljahanyňam öýkesi ýazylardy. Aýaz Eseniň süňklerini titredip başlady. Ol ýorganyň daşyndan bir kiçä düýrlense-de sowuga çäre bolmady. Asyr daşyna garaňda öýüň içi has sowuk göründi. Onsoň Esen daşky gapyny itdi welin, daşynyň gulpy şakyrdady. Biçäre galan Esen tä gün dogup, il ölýänçä jaýyň içinde iki ýana zowzullady ýördi. Aýaz kowdy, ol gaçdy. Ol gaçdy, aýaz kowdy. Ahyr goňşy otagdan oglunyň agysy, Güljahanyň mosy ýogyn sesi eşidildi. Birsalymdanam penjiräň öňi garalyp, Güljahan sütüniň üsti aşyry öýe göz aýlady. Esen penjirä tarap ylgady. Güljahan açaweri sowuk aldy-la-how! Içýäniň arak bolsa, ajalam almaz seni. Wah, ýalňyşyp içipdirin. Ho, Garlynyň derýa giden traktoryny çykardym-da, gaty üşämsoň, lemedäýipdirin-dä. Sendenem derýa giren bolarmy? Piýan bolup özüň gaçansyň. Ýok how öwlýä kessin özüm çykardym. Gapyny aç häzir başlyga buşlap bir goýnuny alaýyn. Ýok, meni beýdip allawa salyp bilmersiň. Şu gün seň bilen bellisini edýänçäm, gapy açylmaz. Häzir Bereket agany bir çagyraýyn. Öňki gezeklerem Güljahan gaharyna eýelik edip bilmedik pursatlary göni Bereket agalara ýumrugýardy. Hamana durmuş gurabilmän oturan iki ynsany duşurany üçin Bereket aga günäkär ýaly Oňa minnetli söz baryny aýdýardy. Onsoň Bereket aga biçäre-de Güljahanyň yzyna düşüp gaýdyberýärdi. Gelip ýeteni aýratyn bir jaýa salyp her gezek gaýrat ediber, öňi-soňy sallahlykdan gowudyr, Güljahanyňam gaharyny getirmejek bolaweri diýýärdi. Güljahan bolsa, Esene gaty käýändirin, indi seniň sözüňi ýykmaz diýip gidýärdi. Emma bu gezek Bereket agaň ýüzünden gar ýagýardy. Ol hatda jaýyň gulpunam açdyrmady-da, penjireden gepleşik başlady. Inim, sen-ä gowy oglan däl ekeniň. Ata-babaňda arak içen ýokdur weli sen tüýsi bozuklyk etdiň. Neme-dä, Bereket aga? Aý, goýsan-aý. Arak içip traktor süren bolsaň, kim bilýä, adam basdyrdyňmy, howly ýumurdyňmy? Gaýdyp şo zährimary agzyňa alaýsaň, eşitmedim diýmegin, göni milisäň öňüne salyp goýberis. Jan agam gapyny bir açdyrawor how, indi hiç arak içmäýin. Bereket aga beýle ýanynda duran Güljahana garap, Ynha keýgim, and içip dur goýberäýsene, diýdi. Güljahan gapyny göwünli-göwünsiz açdy welin, Esen öýden çykyşyny gün traktoryna ýöneldi. Elbetde bu çaka çenli garaždaky adamlar dagandyr. Şoň üçin Esen ilki öten agşamky çykaran traktoryny görüp, işe soň gitmekçi boldy. Ol derýaň arasyndaky traktoryň töwereginde hümürlenişip duran adamlary, beýle ýanyna başlygyň maşynyny, birküstan traktory uzakdan görüp hasam begendi. Esenem traktoryny bir gyrada goýup üýşmeleň ýakyn bardy welin, görse Myratgel, ähli halaýygy agzyny aňkardyp, derýadan traktory nädip çykaryşyny gürrüň berýär. Eseniň bütin bedeni gowşap gitdi. Ol göni Myratgeliň ýanyna bardy. Myrat aga! Traktory men çykardym ahyry. Duranlar bakyrdaşyp gülüşdiler. Sen çykaran bolsaň şo mahal aýdaýsaň bolmadymy? Traktory çykaryp begenjime arak içdim-dä. Halaýyk ýene gülüşdi. Başlyk Esenden ünsüni sowdy-da, birküç küşä iş buýrup, maşyna münüp gitdi. Esen bu adalatsyzlyga çydam edip bilmän, sanrap, el-aýagynyň ysgyny gaçdy. Märekeden sessiz-üýnsüz çykyp, öli göwünli gaýdyşyna göni öýüne gelip, zordan ýorgana girmäge ýetişdi. Güljahanyň hüňürdi-igenjinem eşitmän, otly tamdyra dönüp ýatdy. Esen bu ýatlamalaryň başyny açanda, kowaň has hem sowanyny duýup galdy. Gämidäkileň uçdan tutma ählisi gyş geýimini geýnipdiler. Ýigitleň köpüsinde bolsa edil dilleşilen ýaly, Bokurdagyny ýapyp duran gara jempir hem-de gaýyçdan dikilen gara penjek bardy. Bu geýinmel Eseniň göwnünden turdy. Olam deň-duşlary ýaly geýnip gezesi geldi. Häzir bolsa oň egninde ýuňkajyk köýnekden özge zat ýokdy. Onsoň günortan naharyny dilmaç aýaldan sorap, şeýle egin-eşikligiň nirede satylýanyny sorap bildi. Öňdäki kiçeňräk duralgada Esen şol gara jempire duşaýdy. Gymmadam däl eken. Ol jempiriň özüne uly-kiçi boljagyny deňäp durmady-da, tizden-tiz hasaplaşyp, gämä tarap ýelk ýasady. Gelşine geýdi. Ýeňi uzynrak. Zyýany ýok. Epbeseň gül ýaly bolar. Etegi-de Eseniň dyzyna ýeteňkirleýär. Etegiňi işaňsatla, jalbaryň içine salsaň görünjek gümany ýok. Eginlerine, boýnuna holpugrak bolsa-da çykarmady. Onsoň ol boýnundan aýran galstugyny jempir geýensoň ýaňadan asyndy. Aýnada gördi. Gelişýä. Indi bir kemi gara penjek. Onam tapyp biläýse, tüýs boldugy. Esen şo görnüşde oba barmagy ýüregine düwdi. Maňa göwni ýetmän ýörenleň agyz açylyp galsyn-da. Şähere gezmä giden oglanlaram az salymdan güpürdeşip indiler. Görseler, Esen juluny täzeläpdir. Düýrlenip gamça dönen galstuk takylgy. Bu günlerde Eseniň bolşuna belet boluberen oglanlar bäh-de bäh bolşup, Eseniň çigline kakyp, Malades, malades diýşip, ýaňsyly gülüşdiler. Oglanlaň biri emeli gaýçdan tikilen köne penjegi çemedanyndan çykaryp, Esene geýdirdi welin, Şapda! Şuny saňa sowgat bereýin-le, al! Ol muny Esene zordan düşündirdi. Men täze penjek aldym. Indi maňa oň geregi ýok. Arkaýyn geýiber. Esen çürt-kesik garşy bolup penjegi almady. Ol ýer ölüp ýerde galan pukara däl ahyry. Ondan ýetimlik bir eýýäm geçip gitdi. Aýally, ogully yranmaz döwletli boldy ahyry. Onsoň Esen şu ýagdaýdaka küçür zekat alan ýaly edip mugt zadalarmy? Pully berse ol başga gep. Esen muny düşündirip bilmedi-de, göni dilmajynyň ýanyna eňdi. Onsoň ýaňky semiz zenan gabarylyp geldi-de, Eseniň aýdanyny terjime edip berdi. Penjegini berjek ýigit hernäçe dyzasa-da, Esen mugt zat almajygyny görkezdi. Onda eçilenini beräýsin. Esen göwnünden çykaryp üç onluk uzatdy welin, ýigit pul almady. Ahyr Eseni göwün etdi. Şeýdip Esen penjekli boldy. Il dagan soň Eseniň ýeke özi gara penjegi gara jempiriň üstünden geýip, Aýnäň öňünden aýrylybilmän uzak durdy. Şo mahaly penjegini beren ýigit bir zadyny alyp gitmek üçin kaýuta girdi. Esen oňa minnetdar bakyp. Spasiba, diýdi. Ýigit ony görenden içi gülüp başlady. Şonda-da özüni agras tutup, Esene gara krem uzatdy. Şuny penjege çalsaň, gaty gowy bolar. Soňra bolsa, näme etmelidigini eli bilen düşündirdi-de, başam barmagyny gaýşardyp, Woo! diýdi. Esen düşündi. Ýigit çykyp gidensoň oýlandy. Bä, penjegem ýaglanýan eken-ow. Aý, näme, gaýyşdan edilen zat ýaglanmaly bolar-da. Bolasy käbiriň egnindäki lowurdap dur diýýän-dä. Onsoň Esen soňa goýman, ur tutup penjegini ýaglap başlady. Dogrudanam, penjegiň ýag degen ýeri lowurdap barýar. Hälki köne görünýän penjegiň görki gowlaşaýdy. Esen penjegi şo durşuna şykan ýere salyp goýdy. Ertir gämi uly şähere barýamyş, ana şonda geýip çyksada bolar. Şol egin-eşiginde suraty düşsede kem däl, ýadygärlikdir-dä. Onsoň birmahallar ýigit döwrüni ýatlamaga ýakymly bolar. Esen işini bitirip özünden göwnühoş bolup koridora çykdy. Arkaýyn gelmelidi. Gaýdyp kaýuta girende, burny her näçe uly bolsa-da hiç ys duýmady. Penjireden bakdy oturdy. Kenar bir eýýäm ýitip gidipdir. Be, biz deňze düşendiris-ow, diýip, Esen sähel howsala düşdi. Sebäbi kenar görýärkä, Esen arka indi. Gämi gark bolsa-da kenara ýüzüp çykyp bolar. Häzir welin kenar görünmese nädersiň. Kenar ýitdi, Eseniň rahatlygam bile ýitdi. Agşamlyk oglanlar kaýuta giç dolandylar. Penjek biri nigit bolsa asla şo gije gara bermän oňdy. Kaýutaň içi gara ýagyň ysyndan ýaga aňkaýardy. Esen bolsa gaty pugta uklap ýatyrdy. Oho, bu intelligent köwşüni kaýutada ýaglapdyr öýdýän. Efeniň galstugy boýnundan aýyrman ýörşüni görüp, oňa şeýle lakam goýupdylar. Oglanlaň biri Efeniň köwşüni tapyp ysgap gördi. Derýiň agyr ysy burnuna urdy. Aý, ýok. Intelligent köwşüne ýag degirmändir welin, şu gara işbil deregine gara ýagyýen bolaýmasyn? Näme diýseňizem, gör-de duruň, bar bela şu intelligentdedir. Ýene bir hokga çykarandyr zaluwat. Şumat biziň sesimizi eşidip ýatsada gözüni açmaz. Gelin şuny oýaryp näme edenini soralyň-a, bolmasa bu ýs janymyzy alar. Ýok, intelligente rehmiňiz ýnsyn-ow. Oýarsaňyz olam men gara ýag ellämogam, göremogam diýse, özüňiz utanarsyňyz. Gowusy kayutan gowja ýelejeledip ýatybereris. Dura-bara şemal gara ýagyň ysyny birbada aýran ýalam etdi. Gapyny-penjiräni ýapdylar welin, az salymdan ýene öňküňkilik boldy. Aý bolýa-da. Ertir nahar iýip otyr Kalar Eseniň dilmajy oňa ýene bir sagatdan Dudinka diýen şähere barýanlaryny, o şäherde zat köplügini aýtdy. Soňundanam. Sen nime alajak? Diýip sorady.
Gelnimiň sargydyny bitirsem bolýa. Semiz aýal ýaňsyzrak ýylgyryp goýberdi. Az salymdan kenar golaýlaşyp, onda-munda jaýjagazlar, awçy gaçybatalgalary görnüp ugrady. Bir salymdan bolsa gämi gaty uly porta geldi. Uzyn-uzyn beýik-beýik gämiler gapdalny kenara süýkeşip durdular. Äpet kranlar bolsa boýnuny egreldişip, ýükleri iki ýana göterýärdiler. Kaýutadaky oglanlar bir eýýäm şaýyny tutup, düşmäge taýýar bolup, daş-töweregi synlaýardylar. Eseniň weli kaýutadan çykmasy kyn boldy. Ol gyssanman täze žempirini geýdi. Üstünden gamça dönen galstugyny dakyndy. Aýna bakyp öz görkünden gana bilmän durdy. Soň bolsa gaty ähmiýetli işe baş goşýan adamyň sallanmalygy bilen bardy-da, şifoneri emaý bilen açyp, gara ýagyň yzy kükäp duran gara penjegi seresaply alyp geýdi. Hondan bärsi bolup aýna bakdy. Kem zady ýok. Wah, Eseniň şu durkuny obadaşlar bir görsedi. Gördükleri gaýdyp Esene göwnüýetmezçilikli bakmazlar. Gaýdyp Esene lakam dakmazlar. Ol koridordan çykandan ýörişini üýtgetdi. Apaň-apaň basyp töwerege bakman gitdi. Gämiden düşen syýahatçylar ýörite awtobusa münýärdiler. Esen soňrak gelensoň dyknyşyp awtobusyň öň gapysyndan sümüldi. Kimmidir oňa bakýan ýaly. Goý baksynlar. Ogurlyk zat geýenok ahyry. Eseniň gapdalynda duran aýal burnuny uran yza çydam edip durup bilmedi. Eý Hudaý jan! Edil ýöne aýakgap kreminden ýasalan ýalanka ýa-da. Esen düýbünden hiç zat düşünmän, şol öňki bady-howalygyna bakyp dur. Salonyň yzragynda ýylgyryp bakýan ýigide göz düşdi. Özüne penjek beren ýigit. Görüşleri çaknyşdy. Esenem ýylgyryp goýberdi. Penjek beren ýigit şo ýylgyryp durşuna, düýnki ýaly ýene başam barmagyny gaýşarypdy-da. Otliçna! diýdi. Esen Hawa diýýän ýaly baş atdy. Ol ýigide minnetdarlygyny ýene bir gezek aňdyrmasa, göwni ynjaljak däl. Üstesine-de Esen indi Spasiba diýibem bilýär-ä. Onsoň ol şol dyknyşykda duranlara süýkene-süýkene şo ýigidebaka omzap ugrady. Duraber-dä duran ýeriňde! diýip, närazy sesler çykyp başlady. Esen arka çetinden geçip barýarka bolsa, bir ýigit, Doganlar, bu zaluwat ählimize kiremisini ýetiresi gelýär. Wah, yzşagazyňdan aýlanaýyň! diýip, jany ýangynly seslendi. Ol entek özüniň gar ýaly ap-akja sport geýimine Eseniň gara ýagyny süýkäp geçenini-da göräýse, ýüregi ýarylsa gerek. Esen öz edýän işinden özi bihabar, tizräk şo penjek bilen ýigidiň ýanyna barasy gelip, şo müňzäp gelşi, Awtobusa dik duranlaryň-a tas ählisi diýen ýaly ýargyn çyrşap geldi. Penjek beren ýigit Bahybary synlap durşuna, aglajagynam, güljeginem bilmedi. Ol penjege gara ýag çalmagy maslahat berende, soňuzda beýle bolaýaram öýtmändi. Anha esen burny bilen ýol açyp, oň ýakynyna geldi-de, öňküsi ýaly minnetdar ýylgyrdy. Emma penjek beren ýigidiň ýüzünden gülki bireýýäm ýitip gidipdi. Ol öz eden işine-de ökünýärdi welin, başga bir pikirem oň keýpini bozdy. Esen şo gelşine gelip özüne-de gar ýagan süýkäýse nätjek? Oňam egninde ak penjek, ak jalbar, köýnegem ak, hatda galstugam şolara reňkdeş. Edil pikir edişi ýaly Esen ýene bir adama garasyny süýkäp geçse, onsoň gezek şo ýigdiňki. Eý, Hudaý! Näme etsemkäm, ýigit Esenden gaçasy gelip, yza çekiljek boldy welin, yzda dyknyşyp, özem bir-birege burun degrişip duranlar närazy seslendiler. Rahat dursaňyz-la! Yzda duranlary öldürmek hyýalyňyz barmy, nirä dyzaýaňyz? Dyknyşyga çydamaýan bolsaňyz başlyk boluň, özbaşyna bir Wolga, bir şofýor. Penjek beren ýigit bu sözlere jogap bermän yza dyzaýar. Emma yzdakylaň jebisli ony hiç ýana butnatmaýar. Şo mahalam Esen edil alkymyndan boýnuny süýndürip çykýar. Hemem şol öňküsi ýaly ýylgyrýar. Emma ol ýylgyrma ýigide şeýle bir ýakymsyz göründi, şeýle bir ýerliksiz göründi, üstesine-de Esen o ýigide iň samsyk, iň ýigrenji adam bolup göründi. Nireden men oň bilen kaýutada şuguryp ýörün? Ýeri oňa penjek bermek nireden kellä gelip ýör diýsene. Penjek berdiň taň atdyň şoň bilen bes edäýmeli ekenim welin, wah, şu bolar-bolmaz degişmämiz bar-da. Ynha häzir akja kostýumyň garaja ýagyny suwap başlar welin, etjek alajyň bolmaz. Onsoň degişmäň näçä durýanyny hasaplaber. Şo mahal awtobus duýdansyz togtady. Birdenem badalyp ýöräp içindäkileri öňe-yza siltäp goýberdi. Wessalam, täze haryt taýýar. Eseniň boldy şol biparhlygy. Ol, Taňryýalkasyn, bizem il deňinde geýindik, gowy bolaýdy, bi ýagşylygyňy ýatdan çykarar ýaly bolmady, diýip, sarnaşdyrýar. Soňundanam, Aspasibo, diýdi. Penjek beren ýigit diri tütedi. Etjegini edip sag bolsun diýen bolýar-a. Awtobus az salymdan birki ýolda halaýygy erbet çaýkady welin, Eseniň öz penjeginde gara galmaz diýen ýaly, ähli garasy töweregindäki biçärelere süýkeldi. Indi gara ýagyň ysy bütin awtobusy tutdy. Adamlaň kellesini agyrdyp, gaharyny ýetirip başlady. Awtobusyň çaýkanmasam, muň üstesine boldy. Awtobusdakylar harçaňlaşýardy, ýöne entek gül ýaly egin-eşik bilen gazana süýkelen ýaly garalanandan bihabardylar. Ony duýduklary dagy olaň öňünde döw dursun. Ýeseniň görgüsi ýamandyr. Her kim onuň bir çigininden tutup çekelär. Jaňy ýangynjyny her kim kemmeli sözläp, gygyny pürker. Köpçülikdir. Sögenem tapylar. Eşigimi töle diýmeklerem mümkin. Bulaň ählisine Ýeseniň bir özi nädip jogap tapar? Jogap tapanda kim onuň diline düşünjek? Bolsa-da şu mahal ne ýolagçylar öz egin-eşikleriniň ýagdaýyny duýdular, ne-de Esen öz başyna injek howpy duýdy. Diňe penjek beren ýigit henizem güljegini aglajagyny bilmän durşuna, bu egin-eşigi hapalanan adamlaryň Eseniň eden işi üçin oňa azar ýamanyny berjeklerini öňünden duýup, öňi-soňy Eseni bu beladan sypdyrasy geldi. Ol Eseniň golundan çekdi. Ýör, magazynlary görkezeýin. Magazyn sözi Eseniň gulagyna hoş ýakdy. Ilkinji giren magazynynyň gapakly kiçijik gazyny gördi-de, şo bada goltuk jübüsinden Güljahynyň sargytly kagyzyny çykaryp okady. Gapakly gijijik gazandan ikisini al. Esen iki gazan ally bolýyn, hälki ýoldaşy. Eli gazanda aýlanyp ýörme uslyp görmekde, Esene düşünse-düşünmese, onda şu köçäniň ugry bilen aýlanyber diýip, Gypberdini çaldy. Her golundaky torda bir gazan sallap çykan Esen, Bu gowy şäher ekeni diýip, ýene bir magzyna sümüldi. Onuň indi bar pikiri-küýi zada gönügip, dünýäni unutdy. Ol indiki magazynda termos gördi-de, gazanlaryny ýerde goýup, ýene şo sargytly kagyzyna bakdy. Täçsoltan gelnejeňki ýaly termosdan bäşini al! Ol bäş termos soranda satyjyň gözleri tegelendi. Ýöne beýle ýandaky gazanyň hem Eseniňkiligini görende, ses-üýnsüz bäş termos uzatdy. Baý, gowy şäher eken-aý. Öýi eli boş barmakdan gorkup, Güljahana näme bahana tapjagyny bilmän ýören Eseniň gaýgysy ýeňledi. Gazany görse, termosy görse baý begener-ä. Esen termoslar emaý bilen goltugyna gysyp, ýerleşenini tora salyp, gazanlaryny göterip ugrady. Göwün diýseň hol al-asmanda guş bolup uçýar. Haçan gören zady? Beýle gazany beýle termisi Buhara emiri hem gören däldir. Guljahan gördügi begenip topula-ra. Çep goltugyndan termis sypyrylyp aşak gaýdyp başlanyndan Esen şo bada aşak çökdi-de zordan saklap ýetişdi. Bidewläýse-de Guljahan meň kellämi döwer. Gazanyň agramam ýetip, gelini üzüp barýa. Ol ädimi ýygjammadyp ýegşerlip barşyna bir magzynyň gapysynda adamlaň hümür tutuşyp duranlaryny gördi. Ýeri bolşuň ýagdaýyň şuň ýaly, geç-de gidiber-dä. Emma geň zat satylýandyr diýen pikir Eseniň ýoluna ala taýak goýdy. Onsoň ol goşlaryny bir gyra dalyjaläp goýdy-da, tigirlenip baryp mähelläň bir gyrasyndan bakdy. Beh tüýs esene gerek zat. Hakyt manty bişirilýän satylyp durda. Guljahan ony sargytly kagyzyna ýazmasada beýle sada öýe eltibilse Guljahanyň begenjekdigine Eseniň şübhesi ýok. Ol birde töwerekdäki adamlara birde bolsa beýle ýanynda ýatan gazanlardyr termoslara göz aýlady. Nätsekä. Üstünden barybam almansyň diýiljegi-hä hakdyr. Onsoň beýle zat indi ýa duşar, ýa duşmaz. Magazyndan manty bişirilýän alyp çykýanlara gözügidiş bakdy-da, nobat belledi. Be, bu adamlarda myhmana hormat ýok öýdýän. Bir men myhman ahyry. Meni dagy magazyny binobat salanlarynda-da boljag-a. Hiç kim esen üns bermedi. Onuň içindäki öýkäni hiç kim duýmady. Asla adamdan başga zada ünsi düşer ýaly däldi. Gaýta uzak durduklaryça, aýallaryň jabjynmasy artýardy. Bolar-bolmaz zatlar üçin bir-birege hyňranyşýardylar. Erkekler bolsa unup-çydap bilmän, içiniň posuny çilim tüssesi bilen burgsadyp goýberýärdiler. Eseniň bu jaýda näçe wagt durany belli däl. Ýöne zat alyp çykan adam köpeldigiçe, oň howsalasy artyp başlady. Bir dyrmagy ýetmän gutaraýmasyn. Onuň başynda başga alada ýokdy. Turistler nireler görmäge gitdiler, haçan dolanjaklar, gijä galan bolaýmasyn? Meni gözleýän-ä däldirler-dä? Ýog-a, asla beýle sowallar oň golaý-goltumyndanam geçenok. Ol entek surnugyp ýykylýança-da durjakdy. Ýöne birden halaýyk dyr-pytrak bolaýdy. Esenmanty bişirilýänine namut galanyna şonda düşündi. Onsoň ol gammyn haly gazanlaryny, termoslerini alyp ýola düşdi. Oň niýeti, Bu zatlary düýpgoşa eltip, ýaňadan magazyn-magazyn, dükanma-dükan aýlanmakçydy. Awtobusdan düşen ýerine gelse, ne awtobus bar, ne-de tanyşlar. Ana, şonda oňa ýeke galanyň galagoplugy aralaşdy. Kimden sorajak? Kim aýtjak? Asla kim seň diliňe düşünjek? Öňler bir şähere geldikleri Esen tizden-tiz bir küçük magazyny görerdi-de, şo bada yzyna orlup gelip gämide jokgarar oturardy. Bu gezek awtobusa münüp bulaşdy-da. Ol çar ýana delmuryp bakýar. Derek ýok. Onsoň gelenden-geçenden sorap başlady. Ýa, turist, biziň awtobusy görmediňmi? Gaworite po-russki. Agam, düşünäý, how, azaşyp ýörün. Ne ponimaju. Esen ýene birine ýüzlenýä. Ýa turist, awtobus gide! A kakoý awtobus? Hawa, hawa, awtobus. Uzyn gyzyl awtobusdyr-la. Ne ponimaýu, daragoý. Izwini.
Esen ýene birini saklaýa. Pajalysta, awtobus gide! Awtobus, A wy kakow awtobuzy işite? Ýa turist, turist, agam, gaýrat edip awtobus tapşaweri! Bu kişi beýle ýandaky telefon awtomatyny bir ýerlere jaň atdy-da, az salym Esen bilen bile durdy. Onuň muny soraşasy geldi, bolmady. Oň goşlaryna gözi düşende, beýlesine bakyp ýylgyrdy. Az salymdan şol uzyn gyzyl awtobus gelip Eseni alyp gitdi. Şofýor oňa hüňürdeýär. Esen bolsa eýesine gowşanyna şükür edip, Göwni hoş ýylgyryp otyr. Eseniň bagtly güni iň demirgazykdaky Norilsk şäherine baranlarynda boldy. Sebäbi syýahata başlany bäri hiç bir şäherde-de beýle köp zat almadyk Esen bu ýeriň magazynlaryndan göwni gitdi. Elbetde islän zatlaryny tapan şäher sen üçin iň gowy şäher bolup göründi. Jaýlar beýikmi, pesmi, neneňsi keşdeli, köçeler neneň, adamlary nähili, näme geň zatlary bar, bularyň hiç biri Eseniň gözüne ilmeýärdi. Ol magazyndan magazyna girip çykyp, uzyn kelte nobata durup dyknyşykdan dyknyşyga dykylyp, penjeginiň garaýagyn dünýä çyrşap çykdy. Penjeginde gara ýagyň ysyndan özge zat galmady. Şeýdip Güljahanyň sargan zatlarynyň tas ählisini diýen ýaly aldy. Onsoň bu günden göwnühoş Esen, agşamlyk iller kino diýip, teatr diýip çykyp gidende, myhmanhana otagynda ýeke özi galyp, Güljahanyň kagyzyndaky sargytlar alan zatlary bilen ýene bir ýola birme-bir barlap çykdy. Sargydy laýyk gelşine ýürekden begendi. Allym diýip belligem etdi. Üzüm gülli çäýnekden ýigrimisini al. Allym, Myrat daýyňky ýaly elçireden ikisini al. Allym, Agaç şemşeden ýüz sanysyny al. Allym, Han ýalykdan onusyny al. Allym, Gapakly kiçijik gazandan ikisini al. Allym, Togsan bäşlik çaýdan on kile al. Allym, Şu ýerde Esen Eliniň gyzgynyny Allym diýip ýazsa-da, soň çyzdy. Entek bu çaý Esene ýetdirmeýädi. Pommarh matadan ýigrimi bir mitr al, allym. Gyrasy zerli käse görseň, ellisini al, allym. Görkezenim ýaly çaýga eşikden onusyny al, allym. Täçsoltan gelnejeňki ýaly termosdan bäşini al, allym. Maňa arzan ýüň jempir al, ýakaly, allym. Radiýamyza on sany batareýa al. Aldym. Şundan soňky harytlary sen heniz alyp ýetişenok. Ol sargytly kagyz epleşdirip jübüsine saldy. Jorabynda gizlän puluny sanap, ýene öňki ýerine dykdy. Soňra türsüsiniň iç ýüzünden Güljahanyň ýörite tiken jübüsinde gizlän puluny sanap gördi. Ýerbe-ýer. Entek puly kän-dä. Esen ähli goşuny şifonýere dykyp, gapysyny zordan ýapyp düşegine geçip ýatdy. Gijäniň bir mahallar gelen otagdaş ýoldaşlary Eseni oýarmajak bolup çyrany hem ýakman, Imaý bilen ýöreşip, pyşyrdaşyp gepleşip geýimlerini asmakçy bolup şpaneriň açaryny towlanyna mähetdel hälki goşlar güpürdäp agyp gaýtdy. Esen böküp turdy. Onuň başyna ozaly bilen gelen pikir ogry girendir öýtdi. Çyra ýakalaryna ortada üýşüp ýatan goşlaryna hemem haýran galyp bakyp duran ýoldaşlaryna göz düşdi. Esen goşlaryny ýaňadandan şifonere dykyşdyryp, ýerine geçdi. Öňi-soňy onuň göwnünden güman aýrylmady. Şol ýoldaşlar onuň zadyny ogurlamakçy bolýan ýaly. Şoňa görä, daň atýança Eseniň gözüne çiş kakylana döndi. Bu günem Efendilmaç aýaldan salgally-da, uzak gününi zat gözleginde geçirdi. Magazyna girse gerekli zat meni bärde diýip dur. Käre bir magazyna girende, tagta çalynýan ak reňk bar ekeni. Nädip almaçak? Obada bir bankasyny üç baha bereňde-de, tapylýan zat däl-ä ol. Esen säginman iki banka ak reňk aldy. Sargytda bolmanda näme? Güljahanyň begenjegini bilýär-ä. Ýene bir magazyna girende, manty bişirilýän dur. Bi. Nobatsyz dawasyz açyk dur-la. Şondan hem birini aldy. Şu ýa bolaýdy. Bä, bu şäher gaty gowy eken-aý. Ynha, indi Eseliň özi myhmanhanada magazyn açybermeli boldy. Ol şu mahal şeýle bir begenýärdi welin, hatda kelteje boýam ösen ýaly görünýärdi. Bu zatlary eltip Güljahany begendirjegine özi öňünden guwanýardy. Gaýdylar uçurlary, bir ýerlerden bir küç halta tapyp goşlar şoňa dykdy. Döwüler gorkusy bolan zatlary mata dolap dykyşdyrdy. Mantyl Şirliýanyň bir özi bir haltanyň gabarasyna barabar bolup durdy. Ýöne zatlaryny jemlänsoň Eseliň kalbyna bir düşnüksiz tukatlyk aralaşdy. Munuň sebäbini Eseliň özi bilmeýärdi. Birden ähli zadyň gyzy gaçdy duruberdi. Magazine-de gidesi gelmedi. Sebäbi aljak zatlaryň tas ählisini diýen ýaly alypdy. Indi onuň bar küýi-pikiri tizräk öýe barmakdydy. Ýöne öýe barýança bu tukatlyk, bu gamgynlyk esen güýe ýaly güýtjek-dä. Wah, bu dünýäniň gyzygynyň zatda däldigini, zat alanyň bilen kanagat gelmejegini esen biçäre nireden bilsin? Zady alanyňdan aljak-aljak diýip arzuw çekeniň, On esse süýji ahary, ýöne Güljahanyň sargydyna gözi baglanan Esen muňa haçan düşüner? Ýüze-ýüze dünýäniň depesine ýeteňkirlän ak gämi, ahyry aşaklygyna eňip gaýtdy. Gidişin şäher-şäher, oba-oba düşläp gidensoň, gaýdyşyn eglenmedi. Günler tukatragam bolsa rahat geçýärdi. Kaýutada Eseniň gara peljeginiň ysy çydatmansoň, peljek beren ýigit il ýatansoň şo gara peljegi aldy-da, derýa tarap zyňyp goýberdi. Gaýdyp seni gözüm görmesin-le. Kaýuta gelende öňküsi ýaly hemme zat uklaşyp ýatyr. Esene bakdy. Onuň gazanlary beýleki ýüklerini ýatlady. Biçäre. Ir ýatan esen irem oýandy. Gözüni açandan göreni gyzyl onluk boldy. Beh! Bu ne gudrat boldy, nireden gaýyp düşdükä? Gaýyp düşene meňzänok. Ýassygymy gysdyrypdyrlar-a? Ýa özüm ukuda düýşürgäp, öz pulumdan çykaryp goýaýdymmykam? Esen ýoldaşlar oýanmanka tizden-tiz jorabyndaky türsüsindäki puluny sanady. ýerbe-ýer akly çatmady. Oglanlar oýananda hersini onluk uzadyp, Pul seňkimi? diýdi. Olar türkmençä düşünmän, Näme üçin pul hödürleýäň? Puluň özüňde dursun! diýerdi. Gara penjek beren ýigide gezek gelende ol ýylgyrdy-da, Pul özüňki! diýip elleri bilen düşündirdi. Eee, bu pul nädip meňki bolýarka? Eger meňki däl bolsady, Alym ölümiň ýassygyma gysdyrylmasynda bir gep bar. Penjek beren ýigit bolsa henizem ýylgyryp otyr. Düşünseň-ä häzir düşünersiň, bolmasa-da ýagly penjegiň geýjek bolup gözläňde düşünersiň-dä. Esen puly jübüsine salsa-da ynjalyk tapmady. Özge biriniň hakyny alýan ýaly. Şol günüň agşamy ol jorabyndaky puluny hem türsüsindäki gizlin jübüsine geçirdi. Şeýtse has ygtybarlyrak boljak, agşam ýatanda-da puluň ýanyňda. Emma Esen gara penjegiň gideninden henizem bihabardy. Ol henizem göwün ýüwürdende gara penjekli, gara žempirli galy sowuklydy. Ynha, ol obasynyň deginde şu görnüşde otludan düşýärdi. töwerege belentden bakyp goýberýär. Soňra halta-halta ýüküni gyssanman, howlukman düşürýär. Beýlede duran maşyna ýüküni basyp, öýüne barýar. Güljahan ony birbada tanamajak bolýar. Bu gara ýaldyrawuk geljekli, gara jentirli galstukly kişi kimkä? Eseni diňe burnundan tanaýar. Egin-eşik kimiňki bolsa-da şu burun Eseniňki. Esen burnuny nägile sypap goýberdi. Hernäçe ýigrense-de etjek alaç ýok. Öz teniň-dä kesip taşlap bolýamy näme? Ol bu gününiň rahat geçişine hiç bir müşgillige uçramaýşyna şükür edýärdi. Üstesine-de ol halys yzdan syýahaty tamamlap, her günsaýy öýüne golaýlaşýar ahyry. Sag-aman öýüne dolansa oňa ýetes zat ýokdur-la. Gelýän gezek bolsun, Eseni-hä oba ilinden, öýünden hemem traktoryndan aýyrmasalar, başga bagt gerek däl. Şol günleň birinde Eseniň hammamda, duşda ýuwunman-ardynman, geýimini çalşyrman ýörşüne kaýutadaşlarynyň biriniň ünsi düşdi-de, oň garşylygyna bakman bile hammama alyp gitdi. Deli suwda derisi giňän Eseniň keýpi göterildi. Öňler diňe är-aýallyk işi bitirilende ýuwnulýandyr öýdüp ýören Eseniň şähdi açylyp, üstünden suw baryny eňterdi. Utanjyny ötdür syry düşensoň, hammamda täk özi galýança durup, türsiýsini çykardy. Çalşyrmaga işik almansoň, gury tenine jalbaryny sokdy-da gidiberdi. Bir elinde-de gawun kaky ýaly burum-burum bolup ýatan öl türsisi. Palubadaky oturgyçlaryň birine türtisini serdide kaýutasyna girdi. Näçe wagtlap suw görmedik beden sökülip-sozulyp barýar. Düşegine geçen Esen salymyny bermän meýimräp uka batdy. Birki sagat ýatan bolsa gerek. Oýanyp töweregi göz aýlady. Oglanlar kart oýnaşyp otyrlar. Esen birden düşeginden böküp düşdi-de, gapyny açyp-ýapyp, göni paluba bakaýyňdy. Türtisinde pul barlygy şu mahal kellesine urdy. Päheý, edip ýören işiň bar bolsun. Suw nämäňe gerekdi? Şu çaka çenli suwda ýaşadyňmy diýsene. Geziber-dä öňki bolşuňda. Wah, pul barlygyny bilen bolsalar tursyýsini çilendirler. Öz-ä halal puldy. Hudaýyň özi goran bolsa-ha! E sen insiz koridorlarda ýüwrüp, beýleki basgançaklardan böküp-böküp tursyýsini seren ýerine ylgap bardy. Oturgyç öňküsi ýaly dur. Beýle ýanyna bir küşküşi güne çoýunyp kitap okaşyp ýatyr. Töwerege nazar aýlasa-da, türsüsine gözi ilmedi. Türsümi görmediňizmi? Oturanlar düşünemzok diýip başyny ýaýkadylar. Görmersiňiz-le. Puluny alyp türsüni suwa taşlaňyzsoň görmersiňiz-le. Esen howpurgap-howlugyp demini soja baryp çar ýana alakjady. Gözüni ýerden aýyrman ýörşüne gäminiň ardyndaky demir gözenekli germewe çenli bardy. Adam boýy germewiň ýüzünde Geçmek gadagan diýen ýazgy bardy. Esen o ýazga ünsem bermedi. Okanyna-da düşünmejegi belli. Emma şol germewiň aňyrsynda gäminiň kubarsly perleriniň suwy köpürjikledip, ara şagyrdy turuzýan ýerine golaýda öz türtisiniň ýatanyny gören Esen şo germewe ýarmaşyp başlady. Gäminiň radiosyndan kapitanyň howsalaly sesi çykdy. Dolan, dolan! Gadaganlygyny gözüň görmeýärmi näme? Esen o sese-de düşünmän germewden aşyp başlady. Kapitanyň sesi hem has azymly çykdy. Düşünýämiň? O taýy ölüm howply ölersiň! Meni türmä saldyrmajak bolsaň, dolan! Ýok, Esen häzir içi pully tursýüzünden başga zady görenok. Gulaklaram gapyk. Anha ol germewden geçdi-de, başy aýlandymy ýa-da o taýynyň güýçli sarsgynyndan eýmendimi, bagry bilen süýşüp başlady. Şo pursat üç sany gämiç ok ýaly atylyp gelşine, germewden gaýdyrylyp geçdiler-de, Eseniň aýagyndan garbap tutup yzy çekip başladylar. Esen bolsa çyr-çytyr demire ýapyşyp öňe dyzaýar. Birküç ädimlikde ýatan tursysuna ýetesi gelýär. Onýança güýçli ýigitler Esen özlerine çekip aldylar-da, germewden aşyrjak bolup edil pökgi göteren ýaly ýeňil göterdiler. Esen Mürze henizem elini türsä tarap uzadyp, Deňgi! Deňgi! diýip gygyrýar. Gykylygyna bakman Esen germewden beýle agdardylar. Olaryň biri Tursyny almakçy bolup ýörüleni hem şoldy welin, ýetişikli şemal Tursyny ýelpildedip alyp, dummurdap, gaýnap joşup ýatan suwa garyp goýberdi. Esen germewe ýapyşyp durşuna, muny görüp, gurasyny lampa ýere goýberäýdi. Wah, indi Güljahyna näme jogap bererkäm? Janym alsa gerek, gara köpüksiz nädip öý aşarkam? Waý, Hudaý jan, maňa rehmiň gelewersin! Şol ýassyga gysdyrylan onluk alma läl ekenim, o kişi hakydyr. Anha indi bir onlugy alyp deregine näçe onlugy bermeli boldum. Wah, meňki boljak däl-ow. Her näçe halaýyga görünmäýin, öýden çykmaýyn diýsemem bolmady-da. Ýuwnar ýaly näme elnam janyň gazana süýkediňmi diýsene. Wah, dyzap goýmady-da, dyzasa-dyzap geçsin. Bar öz kiriňi özüň döküber diýmeldim weli, oňarmadym-da. Bar bela şu hammamdan başlandy-da. Ana indi boljagym boldy. Gämiň adamlary kapitanyň howsalaly sesini eşidip, paluba tarap eňişip gaýtdylar. Bir garada kelteje boýly Esen boýny buruk bakyp dur. Beýleki tarapda-da halaýyk oňa bakýar. Kimsäniň nebsi agyrýar, kimsi gaharlanýar. Hyşy-wyşy gürrüňlerem örüp başlady. Şo wagt birmahalky semiz dilmaç aýal Eseniň ýanyna baryp halyny sorap, duýgudaşlyk etdi. Ol Eseniň gaýdyş bileýdini alyp goýanyny bilip ynjaldy. Pul üçin bozulmaň işlärsiňiz, gazanarsyňyz. Janyňyz başyňyz sag bolsa bolgany.
Ol zenan jübüsinden on manat çykaryp Esene uzatdy.
Ol almajak bolsa-da berdi. Bir tarapda duran halaýygam ol aýaldan näme bolanyny sorap bilensoň, olaň arasyndanam Esene pul gollawyn berenler tapyldy. Esen o pullary almajak bolsa-da, semiz zenan ony kynlyk bilen göwnetdi. Elbetde, ýoldaşlarynyň gollawyna Esen ýürekden minnetdar boldy. Kä gezeklerde olara ogra bakan ýaly şübheli garany üçin özünde müýn duýdy. Emma şodurda-şodur gaýdyp. Eseli köpüň içinde görüp bolmady. Ol tä Krasnoýarska gelýänçä tukat geldi. Özünden göwni geçdi. Her niçigem bolsa dogduk mekana dolanýanlygy köňlüne az-kem gortgy berdi. Ynha bary-ýogy bir gije-gündizden ol öýünde oturýar ahyry. Ilki Krasnoýarskiden Aşgabada samolýotly uçar gider. O taýdanam otlynyň birine münse, bary-ýogy on sagatda obasyna elter. Esen şeýle duýgular bilen gämide goşlaryny halta-halta edip ýygnaşdyrdy. Boýunly gara žempirini geýdi, emma näçe dörünse-de, gara penjek göze ilmedi. Nirä düşäýdikä? Ýa eliniň gyzgynyny haltalaryň birine dykaýdymyka? Şeýdendir-ow. Onsoň ol zatly haltalaryny birme-bir döküp, ýaňadandan salyşdyrdy. Ýöne gara penjek welin bir haltadanam çykmady. Be, gara penjek Eseniň göwün diýen penjegidi ahyry. Ol oba-da hut şo penjegi geýip barmagyň arzuwynda-da ahyry. Indi şo tapylmasy näderkä? Ýok, hernäçe dörünse-de tapmady. Onsoň Esen boýunly jempiriň üstünden myjyrdanyp-düýrlenip galan galstugy dakyndy-da, goşlaryny kenara daşap başlady. O taýdan bir maşyn tutup aeroporta eltdi. Samolýodyň uçmagyna entäk wagt kän. Jübüsine elini sokdy. Ýoldaşlarynyň beren puly bar. Onsoň ol ugra oturyp bilmedi-de, beýleki ýandaky magazyna girdi. Arzançyt mata göz düşdi hemem Güljahanyň sargydyny ýatlady. Arzan elli sekiz köpüklik çit matadan altmyş mitral desen başga hiç zat hakda oýlanman mata alyp çykdy. Şu-ýa bolaýdy. Ine ahyr samolýota müner wagt boldy. Her kimiň goşlaryny terezide ölçäp başladylar. Syýahata gaýdanyna ýüki bolmansoň muňa kän bir üns bermedik Esen ýangoçunyň näme üçin çekilýäninden bihabardy. Gezegi gelende haltalaryny terezä örüp basdy welin, Tereziň aňyrsyndaky zenan artyk ýük üçin näçe tölemelidigini aýtdy. Esen düşünmedi. Terjime edip berdiler. Eý-ho-h! Beýle düzgünem bar eken-ow! Meň pulum ýetmeýä, şoňa düşündirip aýtsana, men öňem ýolda pulum derýa gaçyrdym. Menden pul alman geçirsin-le! Bolmaz diýýä. Hökman alynmaly-da! Be, onda barja pulumy alsyn, ýetmedigine derek gaty gyt gazanymma, özem gapakly, şoň birini bereýin. Terjime edip berdiler welin, telezin aňyrsyndaky gyz ýürekden güldi. Ol Eseniň çyny bilen aýdýanyna ynandy-da, onuň barja puluny alyp, ýüklerini kabul etdi. Gaýdyp beýtmä görüň. Wah, gaýdypmy, gaýdyp dirikäm obadan çykasym ýok-la. Esen samolýotda-da, soňra otla münende-de bar arzuwy Güljahanyň göwnünden turmak boldy. Şäher-şäher, dükan-dükan söke-söke alan zatlaryna Güljahanyň göwni ýetse, begense, Esene başga zat gerek däldi. Ol özüniň şeýle halydadygyny entek duýmaýardy. Hiç hili oýlanmazdan, tebigy buýruk boýunça ýüwürýärdi. Ynha, häzir ol halta-halta ýüklerini öýüniň durunda hatar-hatar örüp, haltalary birme-bir açyp, beýle ýanynda ogluny goltuklap duran Güljahana sowgatlary uzadyp başlar. Haltada ilkinji eline ilen zat, arzan çit mata. Esen o matany uzadýar bir Güljahan. Waý, bu mataň owadanlygyny! Näçeden aldyň? Arzan jala, öz sargaýşyň ýaly meter elli üç köpükden. Bolaýypdyr gül ýaly. Owadan termoslar çykýar. Gowjalygyny, sen-ä söwdany oňarja gowy eseň. Gapakly gazanlara Güljahanyň gözi düşýär. Bä, gowy zatlar alypsyň, tüweleme. Esen üzümgülli çäýnekleri uzadanda dagy Güljahan gül-gül açylýar. Ahyrda Esen ähli getiren zatlaryny öýüň içinde gyzyl-ala serip goýýar welin, Güljahan begenjinden ýaňa nämä bakjagyny, nämäni elläp görjegini bilmän, gözlerini iki ýana alakjadýar, süýji-süýji sözleýär. Esen şeýle bolaryny isläp öýüne geldi. Dogrudanam Güljahan birbada Eseni tanap bilmedi. Tomsuň bu jokramasynda boýunly gara jempirli, garsy-sowukly ak ýüzli kişä Güljahan garaşmandy. Ol geliniň esenligini tiz tanap, ojaga çöp atyp oturan ýerinden turup gaýtdy. Äwmän, şeýle bir giň-giň ädimläp, abanyp gelýär welin, Eseniň şo bada howy basylyp ugrady. Güljahan, gurgun oturanmysyň? Bala-çaga, mal-gara saglykmydyr? Obalaram rahatlykmydyr? Şeýle diýip, Esen öz aýaly bilen salamlaşmagy bir geňsi görüp, salam diýjegini-diýmejegini bilmedi. Güljahan bu soraglara bir söz-de. Hawa diýdi-de, haltalar maşyndan düşürip başlady. Aralygynda-da. Uzak eglendiň-le?
Diýdi.
Meni göresi gelipdir-ow diýen manyda düşünen Esene bu sorag hoş ýakdy. Seň sargytlaryňy bitirjek bolup eglendim-dä. Hä, hany, nämeler alyşdyrdyň? Sargytly kagyzyňda näme ýazylan bolsa baryny aldym. Tüweleme, bä, sen-ä iş bitiripsiň. Güljahanyň şojagaz sözem eýýäm Eseniň goltugyndan göterip başlady. Ikisi bir jaýda galanda, ogly bolsa sallançakda ýatyrka, Esen Güljahany gujaklajak boldy welin, ol sähel ýylgyryp, eliniň telsi bilen ony itip goýberdi. Güljahana häzir yşk oýnuna garanda, haltalardaky zatlar görmek has gyzyklydy. Waý, aýryl-a!
Hany, haltaňy aç! Näme getireniňi bir göreýin. Esen gulluga taýyn. Böküp baryp bir haltanyň bogdagyny çözdi. Gapakly gazany uzadanda Güljahan nigse gür topuldy. Hih, bolaýypdyr. Tüýs, meň gözleýän gazanym-da magazinde açyk satylýamy? Hawa-la, o taýda biz günler gaty güýçli. Her magazinde bir milise dur. Magazinçi zat gizledigi ýa pul idigi şapba golundan tutýa-da, Ýör türmä! diýýä. Wah şoň ýaly miliska biziň magazine gerek, ýer ýutmuş bardygyň ýagyrnyşligini otlaýa. Güljahan gapakly gazyny sypalap az kem güýmenýäde Esene bakýar. Näme çykaraňok?
Esen ýaýdanýar.
Haltanyň içini edil guýa bakan ýaly bakýar. Aý şi neme, biri nemedipdir welin. Sakawlamada o zatlary duza ýatyrmajak bolsaň tiz çykaryşdyr. Esen sähel sandyrap başlaýar. Agzy açylyp ak reňk akyp beten gapyrjagy çykarýar. Reňk keçä sarkyp başlaýar. Waýý, keçämi kül etdi. Şeýle diýip Güljahan Eseliň elindäki gapyrjagy kakyp alýar-da, daşaryk zyňkyp goýberýär. Güljahanyň gahar oýandygy öňünde dag bolubam durar ýaly däl. Muňa Esen aňry ýany bilen belet bolansoň, kaltadan zat çykarmaga bowlusman indiki urga garaşýar. Bol diýdim-ä saňa, agaç ýuwdan ýaly bolup durma-da, çykar artyplagyňy! Esen daşyny ak reňk çyrşalan bir termos zordan çykarýar. Içinde şygyrdy eşdilýär. Güljahan alýa-da, termosyň içine bakýar. Esen bolsa haltanyň ýanynda Näme bolarka? diýip, müýnli bakyp dur. Aý, kellesi kesilmiş-eý! He, termos-a halta salarlarmy? Wah, wah, wah, bir gowja zat eken-dä! Şeýle diýip, Güljahan hernäçe özüne basalyk berjek bolsa-da bolmady. Gahardan ýaňa ýaryljak boldy. Elindäki termosam daşary taşlady. Ýer ýuwutmyş pulumyň haramy barmydy? Güljahan kanagat tapman Efeni bir ýana itdi-de, haltadaky zatlary özi çykaryp başlady. Ýene döwük termos, ak reňke boýalan gyzyl pummark, çürünligi, gulpy, gapagy döwlen, böwri deşilen tutuş owralan çäýnekler. Güljahan tas däliredipdi. Saçyny ütüp, içini çekip aglap başlady. Desene şeýle bir gargady welin, ol öňde-soňda hiç kime beýle zäher pürkendändir. Bir haltany döküp beýlekä geçse, ol öňküdenem beter. Güljahanam barha gaharlanýar. Barha beter gargap, döwük zatlary eliniň tersi bilen iki ýana zyňyşdyrýar. Esen bolsa bir burçda gussa boglup otyr. Ol hiç mahal şeýle gussa batmandy. Güljahanyň bolsa gahary göwrä sygman, beterden-beter betbagtlyga uçran ýaly, jaýyň içinde iki ýana zowzullady. Birdenem Esen biçäräni galstukyndan mäkäm tutup, dabyrdadyp daşary ýygalyp çykdy. Barha batly ýöräp, beýle ýandaky guýynyň edil agzyna bardy. Ýer ýutmuş, men senden geçdim. Şu dünýede ýa sen galarsyň, ýa men. Eşidýämiň? Erkek bolsaň bök ýa bökjek. Esen geplemedi.
Güljahan hem göni bakyp bilmedi. Emma Güljahan bir dem salymam eglenmän, çuňňur guýa özüni taşlajak bolup eglibegilmänkä, Esen ol ykjam gujaklap yza çekdi. Çekil, haram, çekil! Sen gitme, men gideýin, Güljahan! Gitjek bolsaň sorap gitmelimi namartyn, erkegem dälsiň, bök! Men guýa böküp bilemok, selmeli teläýsene! Wah, wah! Şo mahal arka çetden bir çaga agysy eşidildi weli, olaryň ikisem şo tarapa bakanyny duýman galdy.